Biede mer om Mini. Onse Pap am Himmel, gehellegt sei däi Numm. Den Daisy komme, den Zombie vun hanne kënnt och, an hei si mer erëm bei enger neier Folg Stacey an mir sinn elo nach mat ze zwett jo lo blablabla an maja dann lude mer mol dass d'Schwarte kracht Jongen. Ah, lass, ah, lass der Shit vun... Hab's iwwerstutz. Lass der Shit vun irgend engem Wichser hei lo ëmnitten. Wart, ech kucken eck, ob d'Opnahm leeft. Zur Sécherheet, jo, déi leeft, ass gutt. Erëm raklammen, sou. Pit, dat ass dick gutt Wieder, gell? Haut hunn ech keng Excuse, fir de Bann ze zocken. Äh, de Bandana, Banana. Oh, nee. War awer okay.
Sou, waart, ech kucken lo, wéi vill Auer et ass. Okay, et ass fënnef op.

Wou ass dee scho méi? Peta!
Stierf!
Ben, dat ass awer net feif vun der.
Huet Zombien, éierlech.
Ben, se fein, Zombien hunn och Gefiller.
Ja, wat?
Boah, ey, hei ass iwwerhaapt näischt erëm, gell? Mit Salt erkunden die Gegend und findet heraus, was andere nicht wissen. Ja, woher wollen die da wëssen, dass mir net wëssen, wat si wëssen?
Geil, hein? Fann et raus!
Jo.
Mee ech kann net rausfannen, ob si wëssen, wat ech weess, wat si net wëssen.

Ech hunn am ganze 4 Schëss wou ech kann ofginn.
Ech wëll nach ee sou en Hutt wéi ech en hunn. Ah nee, ech meng déi hu mer, déi hu mer alleguer elo bal een. Jo. Uni hat. Wou sidd Dir drun?
Sinn hei an engem rouden Haus riets vun der Kierch. Ech Ech sinn sinn. soen mir du sichen nach all gutt Eng Haiser. Kapp. Dass mer Wat vläicht nach. stinn am Flickebüro? Nee, ech war elo grad schonn do.

Bon Jeff, wann ech Schrëffel wëlls, da komm mer hinner a bied mech ganz héiflech drëm. Ech hunn och elo Paprika dra gemaach. Wat maach ech mat Paprika?
Ech hunn hei eng gréng Paprika verkaaft.
Ech haass Paprika am richtege Liewen. Firwat soll ech hei iessen?
Oh, Bauer.

Du leefs hei mat zwou Waffe ronderëm. Nee, nee, mëttler, mëttlerweil dräi. Hie kann sech hei eng Schroutflënt siche kommen.
Hie kann sech hei eng Schroutflënt siche kommen. En däerf. Ech hunn him esouguer Munitioun dra gemaach. Oh jo.
Sou, Jongen, do hunn ech och emol Munitioun fonnt. Ech hat dach Munitioun fir déi do Waff fonnt virdrun. Wou ass déi ageschnidden?

Aus Onneck a Can of Tactical Bacon, mee do ass d'Dénge schon nemmee sou gudd. Ah hei weist mer deen Eck op de Buedem, ech wëll d'Eck kucken. Ma se steet hei, se steet hei.
Nee nee, déi wou ganz ass, déi wou ganz ass. Ah ma da muss matkommen, déi hunn ech net matgeholl. Firwat net? Well ech keng Plaz hunn.
Ass hei, wat steet hei och eng?
Jo do steet och eng, déi schwaarz uewen. Ah dat ass gudd, hei ass jo och eng M4 drop, wéi gäil. Hei stinn Kugelen, wat sinn do fir Kugelen? Wéi eng? 45 ACP, mee déi sinn awer. Ah, déi hun awer elo anescht ausgesinn. Ech hun geduet, et wär elo. Déi sinn an enger aner Këscht, oder wéi? Nee, nee, déi haten eng aner Faarf. Sou wat ech weess, laken déi Waffer. Ech hätt kucken, wéi déi ausgesäit. Naja, kann ech lech elo scho mol direkt hei déi nei Waff presentéieren. Merkt, wou ass elo. Hie schrëffelt hin. Wou sidd Dir?
Hei.
Wart eng Kéier.
Da kann ech op meng. Ass dat dat de 22?
Jo.
Oh, speckeg.
Dat ass am Fong e klengt Gewier, nee? Dat ass e klengt Gewier fir kuerz Distanze, jo.
Dat ass awer hallef, ass hallefautomatesch.

Wëllesch Munitioun dofir nach hei?
Oh Mamm hei ech hunn 12 Stéck de Moment.
Oh ech hunn der zwar méi. Hal dech mol am hal se mol am Rucksack, hal se mol am Rucksack. Wéi gesot wann ech en en e Rucksack hunn dann. Sou wou war déi 9 Millimeter Munitioun? Uewen uewen wann s de lénks gees dann enker lénks direkt.

Ech mengen dass fir d'Mousin oder dat Gras. Ass de ganz laang et? Jo laang. Ass fir d'Mousin.
Boah, komm mal kucken, dass mer de Recht an der Stad gelot kréien an da gi mer erëm raus hei. Am Starving. Ja. Mäi Männchen zerstierft hei geschwënn. Jo, hei ass e Zombie. Mech dass et. Hei ass e Spiller, hei ass e Spiller. Wou?
Äh, gesäis dat riets Haus hannert iech?
Ech sinn elo grad hei erausgelaf. Hei ass e Zombie wou mech verfollegt.
Dëst ass e Backsteinhaus. Do hannendrun ass. Boah, da kënnt der hinner.
Boah, ech kann eischt de Moment net vill hëllefen, gell. Zombie ass bei him.
Waart, ech muss mol. E Backsteinhaus.
Pass auf!
Was ist das?
So hat er de Spiller gegraff.

Jo. Ech hunn grad d'Liewe gerett.
So, mir treffen Zolle bei der Tankstell. Dat Gewier gesäit awer cool aus. Zu schwarz lackéiert. Ass grad laansch mech gelaf. Ah, das ist der Typchen, wo dir mengt. Das war im roten Haar.
Ja. Ja.
Hallo.
Hey, pack die Axt, du warst Wichser.
Deet der näischt, huet mir och näischt geduet. Äh, am Starving, ech muss eppes buffen lo.
Schlëmm.
Sinn ebe bei der Tankstell. Ass si bei der Tankstell, jo. Boah, et kënnt Zombie hannert mer, kuck fir ze ofzeknallen wann sche wëll. Hei steet nach ee mat engem Helm.
Huet en, huet en e klenge Rucksack un. Jo.
Ja, dat ass dee wou de Ba, grad gegillt hunn.

Kriss en Effekt?
Géi wech do! Ass awer iergendwéi hannert der do. Ah gutt. Jo, ni zu zwee drop, soss schéiss de mech nach. Oh.
Bon, huet nach ee vun iech eppes ze futteren vläicht? Nee, ech net. Nee.
Ech spuer näischt.
Bon, da gi mer elo bei Krustle After kucke bei den Airport. Kann ech mer dohinner Ja. packen?

Ah komm, lass. Da ich brauch Munition für die hoher Spot da, gell. Ah, schwarz-weiß ist auch gut, da seid ihr bei.
Ja, ja. Du musst mal zum Jan lieber stehen. Äh, musst du hei, der Stroß no, guck. Der Stroß hei no, an direkt oben ried aus über die äh, Keier.
Ech hoffen deen ass net geloot. Honnertprozenteg ass dee geloot. Mir gitt ons rëm d'Rechter sichen. Das hart ze iwwerliewen an der an der harder Welt hei. Oh ja. Ech kann eich eng zielen, also. Das net cool. De Chef ass och net cool. Ben, fir dee cool war, kriegst du d'Jana dat warde, gell? Jo, wann dee so lues laaf. Ja, ech hun zwou Waffen dobäi. Tom, d'Sach ass déck lues.
D'Sach muss ëmmer iwwerdreiwen. Ja, nee, Ja. ech hun eng nei Waff, déi wou ech gären hale wëll, an déi aner huet alt nëmme Munitioun. Ja, ja, komm lo. Dowéinst, äh, Ein Zombie, lénks, pass op. scho rëm, wou kommt se hier?
Keng Ahnung.

Mir ware scho laang net méi bei der Military Base.
Ja.
Du steet den Zombie um Dach gell. Ja, de Jong ass. Ah, hunn scho gesinn, ja. De Jong ass op den Dach geklomm, éier de gestuerwen ass.
Ah, lo fält se erof, domm Bitch, du, ne? Offen zerfreckt.
Ah, an ech bluddeg erëm englech, jop.

Dat sind alles Stomach Grumbles. Also ich meine, die Party hei, die werde ich nicht mehr überleben. Nee, ich auch nicht.
Ich denke mal, das ist negativ. Ja. Äh, Freck. Ja, die Zombies sind aber schon, auch wenn nicht viel mehr, mir war gut vorbereitet auf jeden Fall. Sie sind aber ein bisschen besser gehen.
Se backen op jidde Fall mol besser. Mhm.
Wat se an enges och méi geféierlech mécht. Ja.
Boah, also ech stierwe gläich. Et ass bei mir wierklech schwaarz-wäisse. Ech wäert lo geschwënn unconscious falen. Da wann ech links kënne Och nëmme Schrott, gell? T-Shirt fanne, gell?

Ass ee Wichser.
Ech hu geschoss, da gi mer op de Geescht.
Chef sou ass déi si, et gëtt ëmmer méi schwéier, et gëtt elo nach vill méi schwéier ginn, gleef mer. Jo Jongen, wou lafe mer hin? Ah ech gesinn hei ee ropgelaf komme vu mir, dee blutt och.
Hei si sou kleng Schäpp, déi sinn awer nei. Jo.

Ma wéis du dat nämlech gefixt hat. Ech hun och emol SKS Munitioun an de Rucksack geman, dann war ech hin et mer dann erëm ze schléifen. Aner Leit déi looten, si léiwen einfach mol Cache Saachen an de Rucksack. Ma jo Tom, mir sin elo emol mega fein mat dir. Putain gell. Sou kann ech nämlech méi Munitioun, méi Schroutflënt Munitioun huelen. Tom ass ultra mies gell. Mee du kënns iergendwéi net erëm. Nee.